sɛ bi Professor Engineer Kwadwo Safo ɔbobɔ ne bra yɛ biribiaa kama sɛ bi ɔwu yɛ yi sɛ deɛ Medical Kalumba amammerɛ ne amanneɛ kɔ aseɛ bɛyi kɔtɔkɔnyin asutire a ne kwan so a nanso nyɛ firi kɛseɛm ɛna sɛ bi ahyɛ obi sɛ mo nyɛ ne da sei mekae paa sɛ aberɛ a ɔmo baa ha a sɛ bi ɔmo bɛbɔ yɛwura amanneɛ yɛwura kae sɛ wabɔ bra Sɛdeɛ ne diberɛ ne ne nimdeɛ si kɔduru no, abusua no nyinaa nka mmom na monyɛ baako na monsɛ no animuonyam. Sɛdeɛ asɛm a akyea mekaaeɛ no no, na fi kɛseɛ mu ntam deeti ma obi sɛ monkɔtena ase na da sei monyɛ Apostle Kojo Sarfo ayie, ɛnneɛ de akyea me nenam mu ɛwurawura mu. Saa nneɛma no nyinaa ɛho hia. Sɛbi abusua na ɛnyɛ wɔn ayie ɛna mo tena ase na mo hyehyɛ mo da a mo ahyehyɛ mo da kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo papa no no mo nana mo wɔfa mo biribiara mo bɛhyɛ no animuonyam na nakyi no nneɛma ayɛ bɔkɔɔ na mmom fi kɛseɛ deɛ mu a mo de bɛwura wura mu deɛ ɛnni hɔ baabiara na aboko asɛm a me kan meboa ɛnni hɔ baabiara.
Ɛnni mu saa.
Sɛbi yɛwura Asantehene, Namanhene na Berempɔnfoɔ nom. Sɛ sɛ bi obi kra kɔ akura a yɛde bɛto ahene mu a, Akyeame bɛka sɛ, Monkɔ, ɛdeɛn wɔ fekuo a wɔda mu, monkɔ yɛ nhyehyɛeɛ na mode abɛto ahene mu. Akyeame ntena ase nka nkyerɛ wo sɛ, afe a ɛbɛsi mu no, bosome a ɛdi kan, monkɔ yɛ ayie. Ɛnte saa. Sɛ bi ɛwɔ fie ha yi, asɛm, sɛ bi mo ahene te sɛ deɛ woreka yi, anaa bempɔ bi kɔ afiri mu a, Wɔtena ase hyehyɛ nea yɛde abɛto yɛn wura anim sɛ, Da sei na yɛpɛ sɛ yɛyi yɛn dehyeɛ yi. Yɛn wura se, Ok, monkɔ na monkɔ yɛ na biribiara nyɛ kama. Na sɛ yɛbɔ yɛn tirim aka asɛm saa sɛ deɛ ayi yɛ papa na ayie no ɛfi kɛseɛ mu a na ɛtam date no sɛ monyɛ ni sei na yɛde no bɛwurawura mu abɛfɔrefɔre mu deɛ ɛsi wɔ hefa? Yɛbɛserɛ saa nneɛma no tantan ne basaabasaa no a ɛnnɛ social media ayɛ funtunu, obiara sɔre a na ɔkeka deɛ ɔrekeka no. Yɛserɛ Saa nneɛma no nyinaa nnim. Efi kɛseɛ mu nhyɛ da sɛ ɛda sei. Akyeame se yɛnyɛ professor, engineer ayie. Akyeame nka no baabiaa. Abusua na atena ase. Ɛna mo se mo mo hyehyɛ da a mode bɛyɛ mo papa ayie a, ɛda no so a na moayɛ no kama. Ɛma ha. Sɛbi yɛ yɛte ha koraa no yɛnim da a mobɛyɛ ayie no. Na Akyeame na abɛhyɛ da ama mo sɛ monyɛ saa ayie no. Yɛbɛsrɛ. Sɛdeɛ madi kan aka, meretim bio, ɛbaa yei, akyea no nso wabɔ bra, ɔsɛ fata, abusua nyinaa monyɛ baako na monhyɛ no animuonyam. Yɛn nyinaa nim sɛ obi ba asase yi so na ɔbɛbɔ bra kama a, deɛ ɛhia no sɛ yɛbɛhyɛ no animuonyam na ɔkɔ. Sɛ mo mu deɛ yi modenam na ɛfa ha na ɛkɔ sei ɛkɔ sei a, Montwe so nka ho asɛm na mo asomdwoe mmra, na monnyae sɛ mode fi kɛseɛ nsɛm bɛwurawura mu abɛyɛ saa nneɛma no. Yɛbɛsrɛ wohu no social media baabiara sɛ Ateame na ahyɛ da ama wo sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Sɛbi sɛ ɛyɛ Ateame no ase yɛɛ wɔɔl pem so ara dua ka yɛde bɛto mframa mu ama amanfoɔ ahu. Ɛnsii wɔ baabiara. Ɛnsii wɔ baabiara. Yɛbɛsrɛ saa nneɛma no nyinaa no yɛnyae social media a ɛnnɛ yɛde yɛ saa nneɛma no basaa basaa no. Sɛbi Nimdeɛ, anidie ne obuo sɛbi kɔtɔkɔn ne mfeɛ aduonu nson baa yei sɛbi Ghana yiedie na ɔpɛ, Ghana mpuntuo na ɔhwehwɛ. Nti deɛ ɛbɛba biara no sɛbi na ne nimdeɛ etire so da yɛ deɛ Nyame de adom no no wɔde akorakora ama asomdwie aba. Mo baa yei, mo ara mo di adanseɛ sɛ yɛn Wura de to anim sɛ mo papa no wabɔ bra ɔfata biribiara. Mo nyinaa mo nyɛ baako. Na monkɔhwɛ na munsiesie nkora n'akyi na biribiara nyɛ kama. Saa pɛpɛɛpɛ. Na sɛ akyea me na ahyɛ da sɛ sei nsi wɔ baabiara a, yɛbɛsrɛ saa nneɛma no nyinaa no yɛnyi mfiri hɔ na asomdwoe mmra.